Haleluya! Lɔlɔ̃tɔwoe zɔ va egbe ƒe nusɔsrɔ̃ me. Míele mɔ ya zɔm ku ɖe lãmesẽ ŋuti. lé nànɔ wò na nàzɔ le Mawu ƒe dɔyɔyɔ me gbe sia gbe be, Míaƒe nusɔsrɔ̃ yi míewɔ va yia, egblɔ ko ɖem be, Susu le tame nɔ wòa, eɖe tsi de wò lãmesẽ, aɖe, aɖe tsi de ale yi ne futɔ gatsoa, nàtsi atsitre eŋuti. Egbe nye míasrɔ̃ ŋku ɖe ale yi nàkpɔ gbɔ be yetu susu nyui aɖe alo yekpɔ gbɔ be nu yi susu yi le tame na yea wonye susu nyui. Haleluya! Nu ye gena ɖe wò tamea, ye wɔnɛ alo nu gena ɖe wò dzi me kple wò susu ma, ye wɔnɔ be nawɔ susu le mɔ aɖe nu. What enters your heart and your mind makes your mindset. Nu ye gena ɖe wò dzi kple wò susu ma, ye wɔe be nawɔ susu le mɔ aɖe nu. Hallelujah. Ta ne enu gbegblẽ ge ɖe ame ɖe ƒe tame, Nu gbegblẽ sem wolea, ye gegem ɖe eƒe dzi ƒe nudzraɖoƒe, eƒe susu ƒe nudzraɖoƒe. Yata Biblia míaƒe tometi alo mɔnyakpukpui na egbea nye lododo taene blaeve etɔ̃lia. Ebe ɖe, Nɔ ŋudzɔ vevie le wò dzi ŋu, elabena ŋudzɔnɔnɔ me agbe dona tso. Haleluya!

Ne dzɔ wò dzi ŋutia, agbe ado tso eme. Ne dzɔ wò dzi ŋutia, agbe ado tso eme. Haleluya. Dzɔ wò dzi ŋuti ya mee agbe ado tso. Ta ne dzɔ wò dzi ŋutia, agbe ado tso eme. Amen. Leke míakɔ dzɔ míaƒe dzi ŋui? Be nàdzɔ wò dzi ŋue nye be ɖe nàkpɔ gbɔ be yi lé be na nui ge ɖe yi ƒe dzi kple yi ƒe susu me. Nui geɖe mea, nàkpɔ gbɔ be ye, ye abe leke wokɔ na e, srã nyui asrã nu be nu gbegblẽ na do go nyuitɔ ko nage ɖe eme. Nàkpɔ gbɔ be ye srã nu nyuie be ne menye nu sia nu ko age ɖe wò susu me, menye nu sia nu ko age ɖe wò dzi me o. Nàsrãe, nàza srã nyui. Haleluya! Amen. Emɔ kawo nue enu gena ɖe míaƒe míaƒe susu me alo míaƒe dzi me to nu yiwo míekpɔna me, nu yiwo míesena me, nu yiwo míeʋeʋẽna, nu yiwo míerɔ kpɔna kple seselelãmewo. Woawoe nana, woawoe nye mɔ yiwo dzi ke enuwo tona gena ɖe me. Ta ele be nàsrẽ, nàkpɔ be nu yiwo me dzidzim woa, megage ɖe eme o. Haleluya! Yesu gblɔ le eƒe nya me. Le Luka ta yi ƒe nya míalé to ɖe nya si sem míele nyuie. Woaxlẽ be, Milé to ɖe nya si siwo sem miele la ŋu nyuie. Ènya loo, elabena ame si si nu le la, woana nui, eye ame si si naneke mele o la, woaxɔ nu si suetɔ le esi. Esi wòsusu be ele ye si la hã le esi. Ta mi kplɔ Yesu ɖe be ɖe nui se ne la, ne xoe ɖe ne nui ne sea yi dzidzi ge ɖe dzi nam. Asa me ɖa nui ne sea ela nui le asi wa ya dzi ɖe dzi nam. Ne nane le asi wa wa ga na ma kɔ kpe ɖe ŋuti. Ta susui ne se le kɔ de ta ma ye dzidzi ge ɖe dzi nam. Kpɔ gbɔ be na le be na wo to, wo ŋku, wo nu, wa ɖe, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo ŋɔti. kple wò seselelãmewo, elabena nu mawo mee wò susuwɔwɔ gɔmedzedze tsona vanae ma. Nɔnɔmetata yiwo kpɔm nèle o nyanyea o entertainment koe lo ekplɔ dzi ema kpɔe ko o ya komo ɖi si ko modzaka ko ɖe mele eye gaɖo me ɖewo nyo eɖewo mekpɔ nyuie ɖe o ɖi. Nui kpɔm nèlea? Nyateƒe be elã nye nyui gbegblẽ. Nui kpɔm nèlea? Ewò susu dzram ɖo susu wɔm ɖe mɔ aɖe nu ŋutɔ mènya o. Èlɔ̃ o mèlɔ̃ o, ewò susu wɔm. Medi be nànyae be wò susu kple wò dzia ele abe anyigba ene, abe aleke Biblia gblɔe ene. Anyigba nenye agbee bia adagble. Míemaƒã naneke ɖe anyigba dzi o, mefia be naneke memem miege ɖe anyigba dzi o. Anyigbaa, ya ŋutɔ gbe e, eŋu, e, e, e, eŋɔ, aŋɔka kple egbewo miege. Ta ne mèɖo eye nèdzɔ wò dzi ŋu, eye nui wò ŋutɔ nèdi be wòagbe nava, nazu, ye ƒe susue nèkɔ de wò ta me o, wò dzi me oa, nu yiwo mèdi oa, yawoe dodo ge va nɔ. Enya me semee. Ta ne èdi be yeanɔ lãmesẽ me ɖe, lãmesẽ ƒe nyawo nanɔ sesem. Ma, am, le kpɔɖe me, ame ɖe le dɔba dzi ko eku nyawo sɔŋ ko sem wole. Vɔvɔa me mele ge eku eku ko anɔ mɔ kpɔm na. Elabena eƒe susu katã eku eku eku eku eku. Mlɔku nya me sema. Wò dɔléle mate nɔ dɔléle be yeakpɔ dɔyɔyɔa. Dɔléle nyawo sɔŋ koe le tame nɔ. ale dɔléle wu ame ɖe, ale dɔléle asẽe, ale wòvɔ̃ɖie, ale wòtsana le lãme na amewo. Tso fi ka yi afi ka ye ŋu nèva wo srɔ̃m tso awo la? Aleluya! Eya va nya dɔléle ale wòwɔna dɔ ale gbegbe. Be nòtɔ fi be ha megblɔe la, ye ma, ye ma, ye koe gatɔ afi ma. Ɖokuiwò ko nɔ fu ɖem na. Srɔ̃ nui boŋ ana be nànɔ lãmesẽ me. Aleluya! Lãmesesẽa ye nye wò taɖodzinu ta ya ko nàsrɔ̃. Aleluya! Ta nui sem nèle, nui kpɔm nèle vevi ɖe, e nɔnɔmetata ka kpɔm nèle, eyiwo, eyiwo wo vɔvɔ̃ dzi dom na wò alo eyiwo dzi de ƒo nam o, eyiwo wò xɔse tum ɖe edzia alo eyiwo nàna be wò dzedzem be ɖe ee dɔléle ya to le kpɔɖeŋu me. edɔ aɖe lém kɔ. Edɔ ma ƒe nɔnɔme tɔta sɔ ko kpɔm nèva le, ale amewo fu kpem le dɔléle ma me. Ale amewo fu kpem le dɔléle ma tɔgbi me, ya ko kpɔm nèle. Ya ko nèkpɔ kpɔm tso ŋdi ʋuu, ya ko se nèle tso ŋdi ʋuu saɖa tso edzo ŋkeke ɖeka gbãtɔ kaka ɖo adre. Ao, xɔsetɔ, màte ŋu anɔ agbe alea o. Màte ŋu anɔ agbe alea ɖe ye wòaɖe tsi ade wò ao. Aleluya! Medi be nànyae be ele na wò be. Nàɖoe kplikpaa be yeadzɔe ƒe dzi kple nusu be ɖe yeasrẽ nusianue ava anye nu ye wòne dzi be nege ɖe eme. Elabena nui ge ɖe wò dzi mea, ye gbɔna wò akpɔxɔ ge ɖe wò dzi me, awɔ dɔ le susu me, wò lãme katã hafi aɖe tsi de wò nuƒo kple wò agbenɔnɔ katã. Wobe ne edzɔ wò dzi ŋutia, agbea ado tso eme na wò. Ne edzɔ ŋuti be nusianu ko mage ɖe eme o. Ta leke miakpɔ dzɔdzɔea ŋue? Gbã gbɔgbɔ be ɖe yeƒo ha nyuiwo kple nɔnɔmetata nyuiwo. Mègakpɔ nɔnɔmetata ɖe sia ɖe o ke elabena woate ŋu able wò akɔ na nade nane me nàlé be na ɖokui o. Mía ame ɖewo mídi míakpɔ nugbegblẽ gake mí fi ma ɖe kpɔ nugbegblẽ wɔm ema ye míegale fi ma kpɔm amama kpɔm. Mí tona azaɖa. Ɖe wokudze mí nɔ ɖevime ɖe eye mí mamã nye dzi le akpatsi ke na egbɔ̃. tsike le lolo mi va ƒle le ɖɔkita gbɔ gbɔbi mi yɔna be gbɔbi dola alo abi dola mi ale me atsike aɖewo le gbadze gbadze ɣi ɖe ne kui ne gbɔ mɔlu go le mi ko kɔ ɖe blia me tsaki kple bli no ɖi blia kɔ ebe atsike akpe ɖe ŋuti zi ɖeka nenema ye agbe me le ma mi ame ɖɔ nano ɖu ne le gene me nya be ɖe ŋgbegble le abe gbɔ ma ne nye adia ele ɖu kple ŋku be ne atsike ta he dɔyɔyɔ be ne Nenema ke wò hã ne nanewo kpɔm, mènya o, wò ya mènya o, nu ko kpɔ nɔm gake ame ɖe ƒe taɖodzinue nye be, elabena bli ma kɔ nagbɔ gbɔ gama ma, menyae bliwo be neɖu o alo ati kewo be neɖu. Wò hã nanewo kpɔm nèle alo mèkpɔ nye si be modzaka ko ɖem nèle ao. Susu aɖe gblɔm wole na wò le nua me. Be wò gbɔdɔdɔ mawɔ naneke o. Àte ŋu ado kple ame sia ame faa, àte ŋu afi ga faa, àte ŋu afa konyi faa alo ha aɖe ma Ao, èkɔe va ɖo wòaƒe ɖe, va ɖo, va ɖo, va gba aƒe nam, èkɔe wòava ɖe ga. Eha mo tɔ ŋgbi. Ama nye tawo. Ao, edɔ le ma fɔ ya kplɔ nɔvia kple zɔna le xemɔ katã dzi. Le xemɔ katã dzi, leke le dɔyɔyɔ kpɔ ge? Eyi Mawu yɔ dɔ wo gake ɖe wò ŋutɔ emɔ xem nɛ elabena eŋu bubuwo kɔŋ tsaka, nu yi wò mele be nàtsakɛ o. Dala na be na kpɔgbɔ be nɖe afɔ ɖe gbãtɔ be na na na kpɔgbɔ eƒo ha nyuiwo ɛ ɛ ɛ ɛ video alo fim nyuiwo na nɔ kpɔkpɔ alo mawu nyawo na ƒoƒo aƒo anɔ wo sem se mawu ƒe nya ƒo ƒo nuyiwo ade dzi ƒo no nuyi ahe dzideƒo menye nuyiwo anɔ konyi fam kple wò awu alo agba dzi na wò aɖe wò xɔse ɖa o. wò ha nyuiwo, nyuiwo ade dzi ƒo na tuo ɖoa, na nakpɔ hemawo. Nyuie ana be wò xɔse natsi ɖe edzi. Menye eha, eha, eha to tui mo ko agba dzi no. Hmm? Nye ŋutɔ ƒe anye agbea me zɔna, nye kple gatɔwo zɔna, gake gbe va zu tsɔme nam. Ee, nagblɔ kple zu gɔna wee. Aleluya. Meganɔ hama sim na ɖokuiwò la, enɔ hama sim na ɖokuiwò ŋuti. Awo, menye, menye ŋunyala alo Kristotɔ ƒe mɔzɔzɔe ma. Ɖafɔ nakpɔkpɔ be ŋdi ne vɔ ŋdia, radio station o, enya yewo se ge ne le, radio station o, WhatsApp o, TikTok o, enu yewo, nu yewo kpɔm ne la, akpɔ be yetɔ yetia nu yewole be yeakpɔ. Haleluya be nanɔ lãmesẽ me. Afɔ ɖeɖe evelia be mía amewo vevetɔ mía amewo te xlẽna agbalẽ ɖe. Xlẽ. Ƒle agbalẽ wo ku ɖe lãmesẽ ŋuti Kristotɔ. Menye nàva nɔ nye be nàxe fe nɔ sɔfo aɖe be ya nava do gbe ɖa ɖe ŋuta ao. Biblia mele Biblia ƒe akpa aɖeke me o. Womatrɔ subɔsubɔe ma. Nàva nɔ fe xem na ame ɖe be ya nedo gbe ɖa ɖe ta alo ya ya nàva ƒle nu ya le na nu ya le hafi ao. Menye atike nàva ƒle le kɔdzi o kɔ. Alo wò ŋutɔ nèva nya gbe ɖe ƒãe ɔkɔ, ano wò lãme nakɔ o, ke mègava xexe na ame aɖeke be, be, be, be ye dɔyɔyɔ ne wòwɔ nɛ ya, ye, ye, ne, ne, ne, nedo gbe ɖa ɖe ye ta yeakpɔ dɔyɔyɔ. Aleluya. Ta kpɔ egbɔ be mía ame ɖewo mímetea agbalẽ xlẽ go hã abe ne fon ne ŋ nyea, ese ŋkee, fifia fon bɔ, fon le asiwò. Agbalẽwo, Biblia gɔ̃ hã, eye ɖewohĩ wogblɔ be Audio Bible. Dzi gbe ne viwò alo ame aɖe ne ŋlɔ nu ƒe gbemetɔ li, yevugbemetɔ li. Wɔna, ame aɖe xlẽm ko wɔna nɔ sem. Woate nɔ xlẽm le fonua dzi nɛ o, nanɔ sesem. To ŋdi ŋu zã. Ne le aƒea me kɔ, nanɔ sem. Ne le dɔ me, nanɔ sem le ŋu me. Audio Bible li zã alo Bible yi woƒo alo woxlẽ da ɖi, wò ŋutɔ ne di ɖe fonua dzi alo ne esi le YouTube alo afi aɖe kɔ, nyatɔ ŋutɔ nanɔ sem ko. Ana wò xɔse natsi ɖe edzi. Wò dɔ yɔyɔ ado abe agudzedze ene. Gblɔ be, Amen. Etɔ̃lia, afɔɖeɖe etɔ̃lia me dze be nàɖee be ɖe. Kpɔ egbɔ eye ɖo dze kple ame, ame, ame, ame ɖɔʋuwo. Ee, ame yiwo ƒe dzeɖoɖo ya kpe ɖe ŋuwò be nàzɔ le xɔse kple lãmesẽ me. Menye ame yiwo ava nɔ vɔvɔ̃dzi dom nam be, O, wò dɔ ya lém nèlea? Ɣea ko de asi lé kaka ɖokuiwò kpla? O, wokɔ bla edɔ ya ko koe ɣi ɖo. Mèganɔ dze ma tɔgbi ɖom o. Mikɔ eyi nèse ŋkɔ la dɔwòm ɖe dziwò, eyi nèse ŋkɔa gegem ɖe wò dzi kple wò susu ƒe nudzraɖoƒe, eye aɖe fu na wò. Aɖe fu na wò ƒãa, aɖe fu na wò, ahe gbegblẽ va wò agbe dzi, ahe gbegblẽ va nɔwò. Màte ŋu dɔyɔyɔ kpɔ ge tso, tso wò, tso to nɔnɔme ma tɔgbi me ao. Dɔyɔyɔ mava na to mɔ ma tɔgbi me o. Dɔyɔyɔ matu ava na wò le mɔ ma tɔgbi me o. Aleluya! Dɔyɔyɔ ma te ŋu ava na wò le mɔ ma ta. Kpɔkpɔ be edze yɔ nàɖo ame yɔ tɔgbi nàɖo dze kplia, edze yɔ atu wò ɖo, edze yɔ aɖe aɖo kpe dzi na be Mawu anye dɔyɔla. Mawu yɔ dɔ xoxo ɖo eye o Yesu Kristoa ƒe ka biɔ be nàkpɔ dɔyɔyɔ le o. Mègafɔ o. Kpɔ ŋunu wò lãme hayahayam, ehayaha xoxo ye nàno nya, nàno gbɔgblɔ. Enye dze yɔ nàɖo. Menye dze ɖoɖo agblɔ be, Hum, dɔlélea ŋutɔ ɖee. Oo, dɔlélea, eɖe fu loo. Dɔlélea, eɖe fu no papapapapapapa. Ewu dɔlélea ko hɔ wogawo katakatakatakatakata. Dɔlélea kpɔke ne kpɔke ne wɔ vie ɖe la, kpɔke ne ɖi ku la. O, dɔlélea ɖe fu no ɖo. Ne nya mɔ tɔ mi se le ko wotu ge ɖe yi tɔgbe. Ta kpɔkpɔ be dze yo na ɖoa wonye dze nyuiwo. Edze yo atu wo ɖo. Edze yo ahe lãmesẽ me ɖo. Ahɔ ŋgɔgbe yi ava nɔ. Enye nya se nya ko. Aleluya! Nɔvi, ɖo ŋku edzi be Mawu di be nàzu le lãmesẽ me eye Mawu yɔ dɔ wò menye be nàƒo koko na Mawu o. Dɔ wò nye be nàxɔ eƒe nya dzi ase abe ye ame gblɔ nɔvia eye nàkpɔ gbɔ be ye nya ya tɔgbi sẽ eye nànɔ eme ŋu ɣesiaɣi be to Kristo ƒe kabiwo mea yekpɔ dɔyɔyɔ le. Woyra wò. eye woɖo wò ɖi be nàzɔ le lãmesẽ me. Eya ta medi be ne nu ya nèse gbã, nusɔsrɔ̃ ya eɖe tsi de wò eye wòyra wòa, nàmee kple ame aɖe be hena kpɔ yayra, elabena woɖo mí ɖi hena lãmesẽ hena nyui, womeɖo mí ɖi na gbegblẽ o. Ɖo ŋku dzi be nusɔsrɔ̃ ya meye koe nye gbãtɔ, menye susɔe hã o. Eɖe wodo ŋgɔ, dze agbagba be yeɖo to wo katã eye nàsrɔ̃ nu, nànɔ se me edziedzi. va se ɖe esime wò susu katã sɔ kple Mawu ƒe Nya. Ɖo ŋku biaɖo sia ne nàsea, nàxlẽe le Mawu ƒe Nya me. Bia ko. Woyra wò. Màgbe le lãmesẽ me o. Mègaŋlɔ be be na subscribe alo na mania kple amagã. Bye bye.